Сәләм милләт! Эфирда сәләтеңне күрсәт тапшыруы. Дөресрәк әйтсәң, аның ахыргы чыгарылышы. Ләкин бүгенге чыгарылышта нокта куябыз дигән сүз түгел. Вәгъдә иткәнчә безне гала концерт көтә. Хәтерләсәгез, тапшыруыбыз бер елга якын дәвам итте. Бик дулкынланып башлап җибәргән идек. Тәмле әйбер күп булмый ул дигән сыман, димәк, без дә ахырына да килеп җиттек. Бүген сезнең белән бергәләп тапшыруыбызның тарих битләрен актарырбыз. Эфирда Ильяс Шәяхмәтов. Башлыйбыз.

Баянда, гармунда, курайда, скрипкада һәм хәтта урындыкта да уйнадылар катнашучыларыбыз. Әлбәттә, җыр моң сөючеләр дә күп булды. Жюри әгъзаларына бик кыен булыр минемчә, чөнки катнашучыларның

Иң яшь конкурсантыбыз башлангыч сыйныфта укыса, иң олысы 90-ны куа торган Фәния әби. Әлеге чыгарылыш күпләрегезне битараф калдырмагандыр. Карап китик. Фәния әбинең сәләте бик үзенчәлекле, ул бүгенге көндә 86 яшен куса да интернетта утыра.

Гомер буе әйтәм, Аллага шөкер, бөтен бу, бу ниләр, кешеләр нидә мактай, ни хурлымайлар. Гомер буе әйттем, кеше хурласа хурласын, Алла мине зурласын дидем. Һәр вакытны кайгы килсә дә, нәрсә булса да, буйыкмадым.
Нәнәй, блогер буласыңмы? Блогер?
Әйе. Анда нәрсә эшләйсең соң? Менә мин сине төшерәм дә, бик бик кызык бит инде сине төшерергә, әйме? Сине карарга яраталар, әйме? Әйе. Менә сиңа аннары видеога төшерәм дә интернетка куям. Рөхсәт итәсеңме? Ну, ярай.
Ярар.
Аннары газетка язсалар синең турында нәрсә була? Шат буласың. Нәрсә яза алыр микән?
Әйбәт, клёвый әби була дип. Бик бар дип. Куябызмы? Нәбә куябыз, Рәйсә.
Тел осталары дип берләштерик киләсе төркем катнашучыларыбызны. Ләкин алай дисәң, бик гади булыр сыман. Монда бәет укучылар, шигырь сөйләүчеләр, мәзәкчеләр дә булды. Кыскасы, берсен әйтеп, икенчесен куя торган түгел.

Эштән килгән барысын да булдырырбыз.
Рәхмәт, Рөстәм Нургалиевич, рәхмәт. Әтиләре бөтен яктан да алдынгы итәргә тырышкан укучы зары. Әтиемнән алдарак, әниемнән алдарак, чабам мәктәпкә карап. Соңга калсак бит харап. Тәртип булсын һәр эштә, алты-җиде дәрестә. Дүртле алмаска кирәк. Артта калмаска кирәк. Мәктәптән соң өйгә дә кайтылам. Сирәк бирәк. Түгәрәктә катнашсаң, җәмәгать эше кала. Ансын үтә, ни кара. Шәбилә.
Бик шәбилә. Мин шуннан артык ни диим? Шыр ялангач мин, күрәмсез. Бирсәңезче, бер кием.

Ә син карап утырасың, безгә елмаеп, көлеп. Качышлы уйнасаң, бик тә ошый инде үзеңә. Егылмыйм дип, тизләтәсең, тотам дигән сүземә. Яраттырып үптерәсең, кочакларыма кереп. Балакаемның баласы, татлы да соң, бал кебек. Түбән өч Сәймә әбине әбинең күзләре телескоп диярсең. Җеп белән энә саплаучы Саплауны әйткән дә юк инде. Дөрес булса, ул көндез күк йөзендәге йолдызларны да күрә ди. Ә югары оч Җәүлия әбинең энәсенә җепне килене саплап бирә. Күзгә яшьтән үк зәгыйфь иде шул ул. Көннәрдән бер көнне Саимә әбинең үлгән хәбәрен ишеткәч, ачынып, и күзләре әрәм булды, күзләре, дип әйткән ди. Бу бәйтем минем күптән түгел генә юл транспорт халәкәтендә вафат булган коллегабыз дип әйтим инде мин аны Галия ханымның 23 яшьлек улы вафат булды. Шуңа багышлап язылган бәйт. Бисмиллах илә иләхи бәйт шулай башлана. Бу бәйтем яшьли киткән исламга багышлана. Әнкәй мине тугач тынла ак биләүгә биләгән, төннәр буе дога укып, озын гомер теләгән. Кемнәр генә күпсенгәндер минем гомеркәемне. Егерме өч яшемдә үк күрдем караңгы гүрне. Все, танышу башланды, мин әйтәм, әти-әни, сәлам, исәнмесез, монсы беренче Зөлфия, ул эчә, ул тарта һәм мин аны әле генә бордельдән тартып чыгардым. Ләкин бар икенче вариант. Монсы Леночка. Ул безнең мэрыбызның кызы һәм ул безне үзебез белән Майамига яшәргә алып китә. Беләсезме әнинең реакциясен? Тф-тф-тф, балакаем, Зөлфия, это что? Алкоголь исе что ли? Добро пожаловать в семью! Самый главный татар булсын!
Киләсе катнашучыбызны аерып искәртеп китик. Әлеге чыгарылышны искә төшерсәк, бөтен студиябез декорацияләр белән тулды. Әкияти дөньяга чумдык һәм гади әңгәмәдән тыш хәтта мин актер роленә кереп алдым. Аңлагансыздыр, сүзебез Юрий Павлов турында бара.
Һей! Менә шушы зур вариантында без уйнайтын, уйнатабыз курчакларны. Бу безнең йорт күренеше, җәмәгать. Һей, сәлам! Менә монда өстәлдә күрәсез самовар тора. Без шушы самовар белән чәй эчәбез. Кирәк икән, киләбез дә тәрәзәдән карыйбыз. Әйдәгез, хөрмәтле сакалбай. Рәхим итеп утырыгыз. Дөрес. Ни хәлләрегез бар? Башкортлардан
бер милли киеме дисәң була, яме? Әйе.
Шәт әйтә. Хәтта була инде. Был хакал дип атала. Ничек?
Хакал.
Сакал.
Әйе. Мына
кияүгә сыкканда ла үзебез үземдең инде туй күлмәгенә Бер орнамент индерересен мин шундай хаккал эшләнем.
Тапшырубызның асылы кешеләрнең сәләтен күрсәтү генә түгел, ә җылы әңгәмә төзеп, рәхәтләнеп аралашуда булды. Килеп чыкты сыман. Бәясен сез бирәсез, монсы инде минем фикер. Әйткәнебезчә, алда безне гала концерт көтә. НТР Татар Лайф аккаунтында сез кабат барлык катнашучыларның чыгышын карый аласыз. Димәк, инде тиздән без җиңүчеләрне билгелибез. Конкурсантларыбызга уңышлар, ә сезгә мин баш иеп рәхмәт әйтәм. Тугры мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Кабат очрашканга кадәр эфирда Илья Шәяхмәтов иде.